Арчаның Нур телерадиостудиясендә язарга, тапшырулар әзерләргә, кинофильмнар төшерергә өйрәнгән яшьләр күп. 2008 елда эшли башлаган студияне ел саен 10-15 бала тәмамлый. Дөрес, барысы да журналистиканы сайламый, кайберләре төрле һөнәр ияләре булып китәләр. Әмма инде бу студияда чарланган балалар нинди генә һөнәр сайласалар да, аларга бу файдага гына. Чөнки алар кыюрак булырга, аралашырга, сөйләшергә, тирә-юньгә, кешеләргә игътибарлы булырга өйрәнәләр. Шушмабаштан Арчага Нур телестудиясенә килеп йөргән Айгел Фәттахова белән сөйләшәбез. Айгел үзе белән, Унынчы сыйныфта укыйм, дип таныштырды.
Исәнмесез, мин Айгөл Фәттахова, Шушмалаш урта мәктәбенең унынчы сыйныф укучысы. Бу телестудия Нурга инде сентябрьдән генә йөри башладым, әмма аңа карамастан, бик күп күнекмәләр яңа үзләштердем һәм сезне үземнең студия эшчеләрем белән таныштырып үтәсем килә. Зәлимә, син бу студиягә инде ничәнче елдан йөрисең? Минем бу студиягә икенче елымны йөрим.
Ә менә шул ике ел йөрү дәверендә синең иң зур җиңүең белән таныштырып китче, менә үзең өчен шундый зур итеп кабул иткән. Мин Яңасыл авылыннан, 25 километр килеп йөрим. Син атна саен киләсең инде монда дәрескә. Кем, ничек киләсең син? Авыр түгелме? Юк, авыр түгел. Кайчак әти белән, кайчак автобуста инде үзем. Яхшы, ярар, рәхмәт. Эмиль. Белүемчә, син инде күп еллар Нур студиясендә оператор хезмәтен башкарасың. Дөрес. Э, ул менә оператор хезмәтен син белеп килдеңме? Әллә монда өйрәндеңме? Э, мин килгәндә әзерәк-әзерәк беләем инде, үзем ютубтан карап өйрәндем инде. Шуннан соң миңа әйттеләр, монда телестудия бар икән. Дус әйтте дә, монда килдем, не пожалел. Вот. Ә син киләчәктә тормышыңны шул оператор хезмәте белән бәйләргә телисеңме, әллә гомумән башка сферада үсеш аласыңмы? Ну, иң беренче мин барырга киноиндустриягә барасым, журналистика түгел, но хәзер пока белеп бетермим әле. Может әзрәк.
Таныштыруны дәвам итәбез. Ләйлә, Син дә бу студиягә инде бишенче елыңны йөрисең дип беләм. Ә менә шул юл дәверендә, йөрү дәверендә ниндидер кызык хәлләр булмый калмагандыр. Яисә анда берәр э, фестивальләргә барганда, берәрсе турында сөйләп Булды, булды, китүче- бик күп булды. Әйдә берәр иң кызыгы Бөтен, турында. бөтен, бөтен студия инде минем җуаганымны белә. Көтегән эски музыларда душтан чыккач, э, репетициядә җыл- җыл- җылап беттем. Э, Аннары

Безгә кофе ясап утырды, аннары бер көнне шкафта халат та тапкан идем. Халат гостиницада. Шуңа без аны киеп, бөтенебез фотолар ясап утырдык, шуларда эшләдек, шуның белән яшәдек. Аннары Безнең съемкаларда Питерда салкын булгач, без бик каттык. Безгә кофталарны салырга кирәк булды. Әнвәрне икенче киемгә кирәк киендерергә кирәк булгач, без аның курткаларын әйләндереп яттык. Әйләндердек, киерттек. Кечкенә бала бик туңган иде. Бик туңды. Ә мин

Һәм шул сферада эшләргә җыена. Үсеш алырга.
Ә менә монда син нурга йөреп нәрсә өйрәндең? Нәрсә синең өчен? Э, беренчедән мин э, социализировалась. Э, икенчедән Журналистикага өйрәндем. Операторствога, монтаж ясарга өйрәндем. Аннары минем нервларым әйбер катырак булдылар.
Яхшы, ярар, рәхмәт Лилә. Ат Лилә, ура! Сез гаиләдә ничә бала? Мин балада үзем генә. Үзең генә. Әйе. Димәк, гаиләдә бөтен игътибар сиңа һәм син теге журналистикадан кала тагын нәрсәләр белән дә шөгыльләнәсең. Шулаймы?
Журналистикадан кара мин шулай пешерергә яратам. Әйе, әнә ул пешерү буенча ишеткәнем бар, син World Skills дигән бер фестивальдә катнашкансың бугай. Менә шуның турында сөйләп китче. Нинди җиңүгә ирештең син анда? Әйе, мин Ике ел рәттән Вордскиллс чемпионатында катнаштым. Башта региональ чемпионатында икенче урынга лаек булдым, аннары инде теге елны беренче улы урын алып, национальный чемпионатка чыктым һәм Татарстанның сборныена кердем. Ух ты. Һәм егерме һәм август ахырында Уфа шәһәрендә национальный чемпионатта катнаштым, өченче урынга лаек булдым.
Искитмәле. Тырып. Адилә, ә менә Нур сиңа нәрсә бирде? Нәрсә диер? Аннур журналистикада мин инде иң беренчедән кешеләр белән аралашырга, сөйләшергә, алар белән аралашырга өйрәндем, бер ачылдым, шулай ук матур итеп язарга, үземнең ачылып киттем һәм шулай ук журналистикага кереп, мин үземне үсешемне Белдем һәм күрдем. Ярар, рәхмәт.
Тагын да зур уңышлар сиңа. Лера, исәнмесез. Исәнмесез. Мәлик, син дә инде монда 5 ел йөрисең һәм менә бу студиядәге, студиянең иң зур җиңүләре белән таныштырып китче безне. Нинди шәһәрдә, нәрсә, исемдә калган? Безнең телестудия бөтен бөтен Россияне узып чыкты буга инде. Бөтен шәһәрләрдә булды. Э, Тольяттида, Ижевск, э, Мәскәү. Мәскәү казау. Безнең гимн да бар әле. Әйдә җырлыйк әле. Тукта. Ярар. Э, Төрле шәһәрләрдә булдык. Кинофестивальләргә йөрибез. Э, Безгә бик ошый. Чөнки э, күпме опыт, э, күпме очрашулар. Әйе. Бик э, тормышта безгә булышалар дип уйлыйм. Әйе, шулай. Э, Мин менә телестудиягә йөри башлагач, Э, менә шуны аңладым мин бик әйбәт сөйләшә башладым русча иә э, татарча минем әле әз генә хромает рус телендә әйткәнче э, вот но безнең телестудия бик күп возможностьлар бирә шуңа күрә бөтен кешене Безгә чакырып калабыз. Әле ярышлай ук син дә журналистикадан тыш нәрсәләр белән шөгыльләнәсең. Син бик кырлык шәхес, мин белүемчә. Әйе, рәхмәт. Ун өч яшь биюгә йөрим. Җырлаган идем бер вакыт, хәзер любительская гына инде китә душка кергәч җырлыйм рәхәтләнеп э, мин э, мероприятиеләрне алып барам арча районында менә иртәгә дә ике мероприятие була э, шуларны алып барам вот миңа бик ошый инде шул сферада развиваюсь дип әйтим
Ләйлә, кабаттан сиңа кайтып киләм. Әйдәре безне Нурның җиңүләре белән таныштырып кит. Кайсы бу елнымы? Бу елгы, узган елгы да бәрәбәр. Иң зурлары булмашы. Иң зурлары Орленокта без э, хамбан сайын берәр нинди наградага лаек булабыз. Э, Бу елны э, Нәсүр җибе белән без э, гран-прига кердек. Э, Аннары киноальманах аннары шулай ук анда фильм төшереп урын алдык санкт петербургта бу юлны без номинация алдык горно алтайскта булдык анда тоже номинация алдык аннары артыкта булып кайт артыкта айгөл безне артыкта булды аннары таганайский музей анда без

Сүз студия белән һәм печатниклар аны алып бетерелгән язылып. Э, вот. Һәм безнең телестудия Россиядә генә булмады, Ригада булды ул анда. Э, Свет мира да. Һәм Ярославльда безнең. Ну, барып кайтты. Ул бу елны гына икенче ел. Юни, аннары без Шуткарларда урыннары алабыз, ул Ижескта. Аннары... Классы кайда гына урын алмады. Әйе. Әйе.
Шуткар. Ага.
Ярый, шуның белән безнең тәмамлыйбыз һәм безнең тәмамлысы килә өр яңа

Без педагоглар, мин, Энҗе Сафина, Илюзә Гыйбадуллина, Ильвир Тимашев журналистика буенча белем бирү белән бергә балаларның практик эшен юнәлеш биреп күзәтеп торабыз. Балалар үзләре тапшырулар әзерли, дип сөйләде студия җитәкчесе Зөлфирә Зарипова. Алар төрле идеяләрне үзләре уйлап таба, геройлар белән әңгәмәләр, репортажлар оештыра һәм кинога төшергән сюжетны үзләре эшкәртә. Безнең студиягә йөргән 15 бала журналист һөнәрен сайлады. Ел саен без балаларны чыгарабыз, выпускать итәбез. Ну, журналистика юлын сайлаган балалар да бар. Э, аның күбесе э, э, менә 22 бала бүгенге көндә журналистика факультетын сайлаган, ләкин Журналистиканы сайламасалар да, алар һәрберсе монда йөргән балалар үз юлларын тапканнардыр дип уйлыйм. Бүгенге көндә без бик күп конкурсларда катнаштык быел да, ел, ел саен без конкурсларда катнашабыз. Безнең быелгы елда менә без Горналтай шәһәренә барып, Зеркало будущего фестивалендә катнашып калдык, спецприз алып кайттык. Аннан соң Таганайский музы дигән Златоуст фестивалендә катнашып, гран-прига ияләп булдык. Орленокта Нәсел җебе дигән фильм төшереп, шулай ук гран-при алдык. Аннан соң Ярославльдә туризм выбор молодых дигән сюжетыбыз белән өченче урынга чыктык. Һәм менә Питерга бардык, э, он десятые музы дигән анда фестиваль бара, без анда инде өченче ел катнашып карыйбыз, ике ел аны менә пандемия аркасында булды заочно һәм быел менә э, очно булды инде ул. Э, анда 48 сәгать эчендә фильм төшерергә кирәк һәм син шул фильмны презентовать итәргә тиеш. Э, Струна любви дигән балалар фильм төшерделәр һәм шул фильм э, спецпризга лаек булды безнең. Һәм менә икенче елга Алла бирса тагын катнашырбыз дип уйлыйбыз. Бүгенге көндә без Алтын каләм фестиваленә әзерәбез балалар белән. Төрле төрле номинациядә радиожурналистикага, фотожурналистика, телевидение, печатный журналистика, СММ дигән номинацияләрдә катнашып алып, барысы 20 бала безнең Арча районы Алтын каләм фестиваленә барачак. Һәм без хәзерге вакытта Орленокта узачак питчингка әзерләнәбез. Пичек, нәрсә ул? Без анда Диалог поколений дигән номинациядә катнашырга тиеш һәм үзебезнең фильмны презентовать итәргә тиеш. Нур студиясенә йөргән балаларның җиңүләрен саный башласаң, сүз озакка китәчәк. 2021, 2022 нче елда ирешкән уңышлары турында Зөлфирә Маннаповна 29 җиңүне санады. Халыкара, Бөтенроссия, республика күләмендәге уңышлар алар. Ундүрт елда кая гына бармаганнар да, нинди генә конкурсларда катнашмаганнар. Казан, Мәскәү, Сочи, Санкт-Петербург, Рига, Ярославль, Новосибирск, Горно-Алтайск, Төмән. Диңгез буендагы балалар лагерьларында да алар. Ял гына итеп ятмыйлар, кино төшерәләр, бәйге-фестивальләрдә катнашалар, Хәм җиңәләр дә. Аларны хәзер Алтай, Төмәндә дә беләләр. Алдагы планнары зурдан. Әйтеп тормыйбыз. Җиңгәч, белербез. Уңышлар!